טייערע אידן, ס'מיר א זכי' צו רעדן אזא געוואלדיגע הייליגע ארגאניזאציע ווי גיבור וואס טוט אויף זאלכע גדולות און נצירות ארויסהעלפן אידן עומד זיין אויף דעם שרעקעדיגן נסיון פון שמירת עיניים דעם פארגאנגענעם הושענא רבה איז רחמנא ליצלן נעבעך געשען א טראגעדיע ווי א חשוב'ע אינגערמאן הרב החסיד רבי אבני יעקב מושקאוויטש זכרונו לברכה איז נעבעך איז ער פלוצלינג נסתלק געווארן דורך א שווערע טראגעדיע פון אן עקסידענט ס'איז מיר אויסגעקומען איך בין ארויף געגאנגען אויבן אין שטוב גערעדט אביסל מיט די משפחה. כ'האב נאך קיינמאל נאכנישט געזען אזא זאך אזאלכע חשוב'ע קינדער. אזאלעכע מאמינים, ערליכע, ריינע, ס'איז יעצט אונטערגעקומען א נסיון, זיי האבן עס אזוי שטארק געקענט אנהאלטן, און ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט געווען צו טרעפן אזא מין מעמד וואס כ'האב נאך קיינמאל נישט געזען אין אזא מין מצב, קומט צו מיר צו א איד און איך רעד מיט אים, איך ווייס ער איז געווען א ידיד, און איך פרעג אים, דו האסט געקענט דעם אבן יקל? דו האסט אים עפעס ארויסגעהאט? זאגט ער מיר, אוודאי, איך וויל דיר פארציילן א אינטערעסאנטע זאך, און אלעס איז מיר פארענטפערט געווארן, זאגט ער, פאר זיבן יאר צוריק, די גמ' האט געהאט זייער א גוטע באצאלטע דזשאב, איך געארבעט אין מאנהעטן, זיי האבן זיך זייער שיין אויפגעפירט מיט א מיר געמאכט שיין געלט איך גיי זייער גוט, ביום ללילה האט די אינגערמאן מחליט געווען איך גיי נישט צוריק צו די ארבעט, די חברים האבן געפרעגט אויפן יאנקל וואס טוסטו דו האסט א משפחה מיט קינדער דו ווערסט גוט באצאלט זיי האבן דיך דארטן ליב אלעס קלאפט פארוואס ווילסטו נישט גיין? ער האט אראפגעלאזט צוויי טרערן און האט אים געזאגט. דו ווייסט ווי שווער ס'איז צו האלטן די אויגן ריין ווען מ'גייט אין מאנהעטן יעדן איינציגסטן טאג ארבעטן? איך קען נישט, איך בין א איד און דאס קומט פאר מיר פאר אלעם. האב איך געזאגט מיין טייערע ידיד, אלעס איז מיר פארענטפערט. מענטשן האבן ליב צו הערן א מעשה ווי מ'ווערט געהאלפן, מ'איז געווארן א מיליאנער, די גרעסטע עשירות זאגט דאך סאם סופר'ס הייליגע קינדער, לעכטיגע קינדער, דער איד האט זוכה געווען צו אזא מין משפחה, אזא מין אור, זעכער נאר פאר די שמירת עיניים ס'האט געהאט. מ'גרייט זיך די פרעזידענט וויילן וואס גייט זיין צו יעדער איינער ווייסט די אנדערע קאנדידאט לויפט א פרוי און לא עליני א וועג ווי די שטן קומט אריין א כאפ איז זעהן ריאות אסירות וואס קומט אלס אונטער און ס'איז שווער א מענטש וויל וויסן די נייעס און ס'איז זייער שווער זיך קענען איינצוהאלטן צו זעהן די נייעס אבער ס'איז זייער קלאר אזוי ווי די הייליגע תורת ישעי' ברענגט אז ווען א איד האלט זיך איין די אויגן איין מאל איז מען מוחל אלע עבירות אויבן אין הימל, ווען א איד האלט זיך איין די אויגן קויפט ער זיך איין לעכטיגע זיסע קינדער, ווען א איד האלט זיך איין די אויגן קויפט ער זיך איין עולם הבא מיט עולם הזה, אמת ס'גייט זיין א נסיון די וואך פרשת לך לך, דער אייבערשטער האט געזאגט הבית לשמים גיי ארויס, אספור הכוכבים גיי קוק אויפן הימל, דער אייבערשטער פאר אברהם אבינו, קוק דיין אויגן, קוק ארויף אויבן הימל, דיין אויגן איז די עיקר זאך וואס איז דא, אברהם אבינו איז דורך געגאנגען אסארע נסיונות, אונז גייען מיר דורך גיין א נסיון, ס'איז א גרויסע נסיון, אויב ווען מיר זיך האלטן, ווען מיר זיך איינהאלטן די אויגן, די וואך פון די וואלן וועט דורך גיין, אונז וועמיר זיך האלטן, מ'וועט זיך שלאגן, מ'וועט זיך מארדעווען, איז קלאר אונז וועמיר ארויס קומען מיט דעם, מיט אלע ברכות אין הימל, דער אייבערשטער ווארט אונז צו באגיסן, זאל דער אייבערשטער געבן פאר יעדן איינעם, שפע, ברכה און הצלחה, וואוילע לעכטיגע קינדערלעך מיט הרחבת הדעת און מנוחה מיט אלע גוטע ברכות.